Саха киһитэ оҕуһун мииннэ да ырыаһыт, оһоҕун иннигэр олордо да олоҥхоһут дииллэринии, маҕаһыын нэһилиэгэр бэйэлэрин нарын иэйиилэрин, сайаҕас санааларын уус-уран тылынан хоһооҥҥо, ырыаҕа, тойукка ыпсарар айар куттаах талба талааннаах дьоно аҕыйаҕа суох Нэһилиэк маҥнайгы олоҥхоһуттарынан, оһуокайдьыттарынан биллэллэр Обокуун Өлөксөй, Ырыа Бүөтүр, Маабыр Спиридоновна, Варвара Филипповна, Дмитрий Михайлович, Мария Спиридоновна, Евдокия Васильевна, Анастасия Матвеевна. Кинилэр туйуктарын, оһуокайдарын кэрке тыллара үөрү-чүөрэ киккилэһэ биир кэм хааһахтан хостуур курдук субулла дайыллара. Петр Гаврильевич Сивцев, нэһилиэк улуус республика культурнай олоҕун көхтөөх кыттааччыта, Оһуокайдаан-тойуктаан норуот ырыаларын ыллаан, олоҥхоттон сорук боллор оруолун толорон элбэх биһирэбили ылар Саха сирин үтүөлээх этээччитэ Бэлиэ хаһаайына. Ону сэргэ билигин олоҥхону, оһуокайы үйэтитиигэ үлэлии-хамсыы, этэ-тыына сылдьар Розалия Васильевна, Михаил Николаевич, Алексей Семенович, устар ууну сомоҕолуур оһуокайдьыт, олоҥхону толорооччу, тойуксут, саха норуотун маассабай үҥкүүтүн оһуокайы үйэтитээччи Дария Егоровна Алексеева. Дария Егоровна оһуокайы тарҕатыыга араас өрүттээх үлэлэри ыытан, Оҕолору үүнэр көлүөнэ ыччатын бэлэмнээн, үөрэтэн, араас хабааннаахтар эһиннэргэ кыттан элбэх ситиһиилэри аҕалла. Былыргы дьыллар былдьаһыктаах мындааларгар урукку дьыллар охсуһуулаах уорҕаларгар эргитээҕи дьыллар этиһиилээх диэннэргэр борокуот диэн мунньустарыгына ааллаах диэн анньылларыгына очолоох диэн устарыгына хара таҥастаах ханыылаһарыгына маҥан таҥастаах паарылаһарыгына оноолох сонноорооһуу дигинэ иннинэн сирэйдээҕэр киир иэччэхтээх, хайыһара хаалчыктаах утарыта көрсөн туран ол-бу буолуһу диэн онулуһан кэпсэтэ иликтэринэ сирии хотун барахсан сиэрэй тииҥ тиҥилэҕин саҕаттан тэлгэнэн тэнийэн үүнэн улаатан сэттэ иилээх саҕалаах сирии хотун буолан ситэн сириэтий билэбит аҕысыйдаах саҕалаах атааннаах мөҥүөннээх айгыр сир киэргэллээх аан ийэ дойду буолан анан үөскээбит эбит тоҕус иилээх саҕалаах тулха дэйбэт туруктаах туруу баран дойду буолан тупсан тургурбут эбит
ырыы куттаах хоһоонньуттарбыт ааптардар мелодистар
Голден мэтээл түөстэригэр иилинэн

Семен Никифоров, Виктор Гаврильевич хомоҕой хоһоонноро, ылбаҕай ырыалара, Горнай улууһун мелодистарын аргыс түмсүүтэ таһаарбыт «Туойабын төрөөбүт түөлбэбин» саҥа кэм түсчүтэ кинигэлэригэр тахсыбыттара. Алексей Петрович Вензель Тоҕуонахта сыллаахха студенный сылдьаммын ырыа суруйарбын саҕалаабытым. бастакы ырыам Дайана диэн буолар. эчи ырыам бигэ төрөөбүт балтыбар анаамын суруйбутум. Онтон ыла бу кэмҥэ дылы ырыа суруйааннаан ырыанан дьарыктанабын. уонна бу икки тыһыынча сүүрбэ сыллаахха бу саам улахан ситиһиим. күн үрдүү дьолунан ыллыыбын-тоойобун диэн бу кыра Ырыа хомуурунньугун таһаардым. Бу бу хомуурунньукка миэхэ киирдэ төрт уон биэс ырыаны уталанан бу кинигэм тахсарыгар Лыткина Марфа Петровна Сайдам издательство редактора ырыабын ноталаан күүс-көмө буолбут музыканнарым Гаврильев Александр Вилордович, Бояринов Василий Васильевич уонна бу компьютерга суруктаан-бичиктээн биэрбит кэргэммэр синьэйэн турунаа барҕа махталбын биллэрэбин
ахтан санаан ааһыахха айылҕа таптал доҕор атас тиэмэлэригэр көмүс букваларынан суруйан тиһэн хааларбыт хомоҕой тыллаах хоһоонньуттарбытын Сахам сирин киэн туттар суруйааччыларыттан биирдэстэрэ айан тутан эн ааспыккын алгыс тыллаах хоһооннору үйэлэргэ эн аатын кустук Тана дуорайдын, иэйии буолбуккоонорун ырыа буолан чугдаардын. Кэрэҕэ сырдыкка такайан ииппитинэн ыччаты хас биирдии тэбэр сүрэххэ хаалларбытын олоххо тапталы. Бар дьонун бараммат махтала муҥуора суох төлөөннөөх таптала суруйбут алыптаах айымньыларгар сүгүрүйэ үйэ саас.
Николай Николаевич Түгничээнэп, Варвара Даниловна Тарасова анна николаевна осипова евдокия гаврильевна максимова хас биирдии киһи бу орто дойдуга тус суоллаах-иистээх кэлэн барар онтон айар-тутар киһи суолун аартыга кини ис туругар иҥэрбит ийэ тылыттан саҕаланар киһи биирдэ олорор уонна былыкка саспыт ыра санаам кинигэлэр ааптардара клавдия дмитриевна христофорова
оттон мин олох Үйэбэр хоһоон ыйын хоруйуом игин диэн олох өйбөр суох этэ. Били этэргэ дылы хоһоон арыйаҕын дуу, айаҕын дуу бу моонньугун быһа бутту дииллэрэ буоллар моонньугун быстарарга бэлэм кии. Хоһоонньуттары, поэттары ынырыктык хайырытым. Хайтах маннык суруйар баҕайылары диэммин уонна олох бэйэм Интириэһиргиинэн интириэһиргиир этим байаттар хаһоннорун наһаа сөбүлээччибин ити Сэмэн Даниловын хоһооннорун Онтон бастыы хоһоммун бу ынырыы үчүгэйдик соседты оттон олорбуппут маннык ыаллыы Никиперэптэри кытта олор баллаҕына дьиэлэрэ тэллэйдэнэн дьоннорун аах дьиэлэригэр көһөн хаалбыттара Ону наһаа суохтаабытым, оҕолору даҕаны, Сэмэннээх Галяны даҕаны. Он, он, ону ол били саньыһан, саньыһыы диэн ааттаах этэ быһыыта хоһун. Ыраатта ол аҕабын хас сыллаахха эбитэ буоллар итиннэ суруйан иһэр этим этим ээ ол хоһоонум кэннигэр Дьэ бастыҥ хоһоонум ол кинилэргэ кинилэр сэниэммин суруйбутум. Онтон ол кэнниттэн буоллаҕына то киһи олоҕо биир туохтук олоҕун ыллыга биир сүрүннүк барбат. Арааһынай олох очурдара чочурдара баар буолаллар. Эбит оннук туохтары көрсөммүн Чэ, истириэс ыламмын дуу, хайааммын дуу чэ айар буолбутум кэнники. Өйбөр туох эрэ түһэн этэ кэлэн хаалар, ону гынан сурунар этим. Бириччэ хотон хотоҥҥо сылдьаан, ийэм баран түргэн бата хотонтон киирэн аны ол туоххун омуннук да умнан кэбиһэҕин эбит. Хайдах даҕаны өйдүү сатаабытыҥ иһин кэнники иккистээн киирбэт. Ито атын айар дьоннор туох киллер эбитэ булар холобура миэхэ оннук. Ону били билетинэн кэбиһэн бараҥҥын кэнники ылаҥҥын били ол туохар эбэн сабан бэйэтэ бэйэтиттэн таххан киирэн барар. Ото холобура тус бэйэбэр оннук. Этэн ол буоллаҕына бастааҥҥы кинигэбин ким Елизавета Кузьминична Библиотекарьдыы сылдьан хоһоон это бастакы туохтарым манна хоһооннорум ити сыккыска таххыбыттара ыкка суруналга аны барылаана үлэ күүһүгэр биллэрии таххыбыт этэр маннык айар туох эмит хоһоон иҥин кэпсээн иҥин айбыттааххыт баар буоллаҕына манна сыккыска ыытыҥ диэн үлэ күүһүгэр. Оны ааҕан бараммын дьээбэҕэ диэммин аҕыйах хоһоон онно ыыппытым. Ону сыккыска таһаарбыттар этэ. Ону ол Эльзабета Кузьминична көрөн баран хоһоон суруйар эбиккин дии библиотекалар көрдүүллэр антах центральнайдар ону кинигэ таһаараары гыналлар Ону били иннигиэҕэ кинигэ эҥин туһунан эҥин олох толкуй суох, оннук суруйбуппун ол онно кыбытаан, манна кыбытаан, ол хоппоҕо быраҕаан, бу хоппоҕо быраҕан ону ол хоппо түгэҕиттэн хостооммун онтон мантан буламмын ол биэрбиппин киһи биирдэ олорор диэн кинигэ таһаарбыттара билбиэкэлэр Онтон обурдук хоһооннор элбээн киирэн бардылар. Тоол иэйим кирдээнэ диэбит курдук хоһоон суруйар идэлэнэн хаалбытым. Киэһээҥ маны дьоннорум утуйбуттарын кэннэ чуумпулаларын били күнү син бэлиэтэммиппин аламмын онно хайыыр этим. Онон хоһооннорум элбээтилэр, ону кэннибэр хаалларарым туоһум да суох курдук онон буоллаҕына ол кинигэт аһатарбыт киһи диэммин оруобуна онно үлэ күүстэрэ кинигэ таһараллар этэ ону ыйыталаһан аны онтон мантан хаччы көрдөммөппүн онно хаччы биэрэллэрэ да буолуой дии санаабат этим Ону оказывается, ол иннинэ били кинигэ эҥин таһаттараары гыммыт дьоннорго хаччыннан көмөлөһөллөр эбит туох горный улуусут дьаһалтатын туоҕа ону билбэппин ону бэйэм хаччыбынан таһааттардым чэ аймахтарбар биэттэлиэн библиотекаҕа ангин бу бэйэм библиотека баар уонна аймахтарбар диэн ааттааммын таһаттарбытым уон тоҕус тыһыынча Ол хаана ол уон тоҕус тыһыынча буолунай курдук этэ. Ону хайдах бээнкачыгынан таһаттараҕыны төлүүллэр этуохтарыгын да ону ол баран көрдө сатыырбын игиниирбин оччобоччо өбүлээбэт идэлээхпин бэйэм. Онон огурдук ол таһаттарбытым аймахтарбар биэттэлээбиттим уонна ол Атыылатан инни улаанна хатаабата. Маннатан били туппуостаан хаябытым да чылбатахтар этэ. Били туаҕа. Хоһоону өччө хаңарбаттар диэхпин баҕар. Кэпсээн иҥин эбитэ буоллар ону. Кэпсээннэ хоруй дииллэр. Үчэ бады кэпсиигин диэн. Ол ити кэпсииргинэн аны. Биирдэ эмэ суруйаарыгыннахпына хоһоон курдук төрөөн испэт. Манна бу илии мыаччар, аны били хоһоонум баллаана маннык туохтарынан куплеттарынан бээтиттэн бээтэ таххан уши бүтэр хоһооҥум бу оннук кеңник толкуйдуоххан наада билетэргэ дылы ол айылҕаҕын эҥин ойуулуоххун хайыахха наада оннукка талааным суох ону дьоннор ити дьигинэн кэпсээн да суруйуоҥ этэ дии однокласснигым дьигүөссе туох оҕо суруйаҕыный кэпсээн суруйбаккаҕым диэн били үүт туттар эрэрдэхпинэ биирдэннэ диэн замечание биэрэн турарда ону хатанардаах атамматтаах буоллаҕа дии диэммин ол одноклассникпын кытта мөккүһэн турардаахпын ону хоһо эй хоһоон табыллар миэхэ кэпсээн табыллыбат диэн Ити курдук уонна баллаана тэнники былааным диэн хаһыакка сүгү сылдьыбаппын уруккаттан хаһыакка эҥин бэйэм нэһилиэгим дьоннорун сырдатыахпын наһаа баҕардахпына билэн этэргэ дылы эмиэ иэйиим киирдэҕинэ дьоннорбу сырдатабын то оннук туох буолан хааллыҥ диэммин киһи үчүгэйин киһи туһаҕын мин хайыһатыыбын дьон куһаҕанын туһунан олох хайыахпын баҕарбаппын аны били үчүгэй бу дойдутарыгар иҥин ийэ дойдутарыгар иҥин төрөөбүт нэһилиэктэригэр иҥин туһалаах туох эрэ туһанааҕа быт дьоннору сырдатан хааларыахпын баҕарабын этим. Ону бастакы туоҕум баллаҕана эмиэ эмиэ ити өйдөөтөхпүнэ ити туохха баара дуу суоҕа дуу үлэ кыыһа хаһыат былыргы бастакы эмиэ аҕа уонна сыллардаахха дуу хайдах дуу ол иннинэ дуу Евдокия Васильевна Текянова туһунан суруйбутум. Кини элбилэ элбэх уол оҕону төрөтөн, ол оҕолоро армияҕа баран киирэн барбыттара, уолаттара улаата лиһигирэһэн. Онно бала бачча элбэх уол оҕону төрөтөн, ийэ дойдуларын көмүскэ көмүскэ көмүскүүр уолаттары төрөппүт ийэҕэ туох эмит уйгуота эҥин бутуохтаммат дуо диэн тиэмэҕэ Бастакы туһам олох точно өйдүүбүн олону тааттарбытым. Оннук уонна ол иһин туохтарым он оннук били ол дьоннору ырдатар иһин нэһилиэгим туохтарын нэһилиэгим олоҕуттан суруйталаабыт туохтарым иһин элбээтилэр сорҕото буолтар барыта мунньа ото кырыйаммын мунньа сатыыр этим ол туохтарбын кинигэ гынан таһаатарыахпын баҕарабын Аны бу олохтоох библиотекам үлэһитэ Маарпа Николаевна наһаа үчүгэйдик үлэлиир кыыс. Ол сайынан ол кинигэҕэ хара күүспүнэн ол кинигэби ахтыыларбын биэриммин таһарыахха сөп диэбитэ таһырдьыбытым. Ону барылаана ол туһанан Итигирдик туо үчүгэй баҕайыгы туох таһаарар. Хаһыат олох бэйэтэ кинигэ курдук. Ону ол итигирдик гынан таһаартаҕына туох таһаартаах буолуо этэ буоллаҕа диэн ону ол киниэхэ эрэнэ сылдьабын ол туохтарбын заметкаларбын биэртэлиэм этэ. Оттон иһин аҕыйах сырыынсалаах кинигэ буолар ини диэн Эрэх тура ханныыбын. Оннуттан республика туоҕар араадьытыгар эмиэ кыттыһабын били инньэ эппитим кутусугун сылдьыбаппын диэбиппэр дылы ону эмиэ бу нэһилиэкпэр туонна сонуннартаккыбыттарын туоҕара ким эрэ туоҕара ситиһиилэммитин эмиэ араадьыйанан эмиэ хомтотобун Онон оттон киһи биирдэ олорон ааһар үйэтигэр киһи тугунан эрэ итиитик наар биир дьиэҕэ түөрт туоҕу эркини манаан олорбокко туох эмит буолла даҕаны эдэр эрдэхпиттэн барытыгар кыттыһан ийэбиммин бу сэттиэн түөрт хаалбын уулараары олоробун уонна били этэргэ дылы сэттиэн сыллаахха культуурно-сырдаттар училищены бүтэрэн Тэлиэхпиттэн, тобу дойдубуттан ханна да арахпакка икки кыһыл били оҕонньорум аҕатыбыт үөрэҕин бүтэрэн миэхэ Халаска старшай аҕатыбыатынан үлэлии барбыппыт, оттон кини кини ол били анабыл буолуо саҕана. Ону икки кыһыл дуогабардаспыт дуогабардаспыт этэ. Онтойбутун нэһиилэ толороот тобу дойдубуту эрэ мүөтэннэн кэлбиппит Ол-бу дойдуну ордук ол тулуйа киллэн киһитэ оҕонньорум ахтар эбит этэ дьонун-сэргэтин, сирин дойдутун. Ото мин даҕаны дойдулаах киһи дойдубун ахтар буоллаҕым гынан баран ордук кини онтон кэлэн бараммыт аҕа уон сыллаах аҕа уон биир сыллаахха дойду кэлэн баран дьэ дьиэ-уот туттан дьаакырбытын манна түһэринэн сүөһү-аас ииттинэн олордоҕум Амҕай хоһоон хоонньутугар уран тыл оһуорун түһэрэр хоһоонньуттарбыт Полина Семеновна, Мария Егоровна, Марианна Михайловна, Анатолий Семенович, Елизавета Степановна уонна Екатерина Ильинична
Сайылыгым, көтөтүм, оҕо эрдэхпиттэн улааппыт, сүүрэн-көтөн үөскээбит сайылыгым барахсаҥҥа оҕо сааһым аастаҕа. Өбүгэбит саҕаттан айыллыбыт өтөхпүт Ахтылҕаннаах көтөппүт «Оо, күндүгүн» даҕаны икки өттүгэр эбэлээх, көмүс хатырыктаах балыгынан аһатан, амсатан кэллэҕин күндү эбэбит көтөппүт. Саас буоларын күүтэбит, олуһун да кэтэһэбит, сайылыкка барарбытын ахтан-санаан ылабыт Сайын кэлбитин биллэрэн, чүпчэ унаар боруота оргууй аҕай сыыйыллан сайылык иһин толордо, иһийэн турбут өтөхпүт оҕо саҥатынан туолла, ынах сүөһү маҥыраата, үөр сылгы үөрдэ, ахтылҕаннаах сайылыкпыт үөрэн-көтөн көрүстэ Сыттыын, сылардыын тупсан, үөрбүккэ дылы буолла Долгуннура устар эбэбит барахсаҥҥа Сөтүөлээн умсаахтанан, көрүлээн ыллыбыт. Оттоон-мастаан үлэлээн, сирин аһын амсайан, быйаҥыттан күндүлээн сайыммыт барахсан бүттэҕэ. От-мас саһаран, эмиэ күһүн буолла, үлэ үөрэх саҕаланна, эмиэ барыы буолла сайылыкпыт барахсан көтө тэбэ хотуммут эһиил эмиэ кэлиэхпит ахтар саныыр сайылыкпыт нэһилиэк иһинэн айар куттаах дьон түмэр сыллаах ыллык түмсүү тэриллэн үлэлиир түмсүү салайааччыта семен кириллович никифоров айар-суруйар дьоҕурдаах дьоммутун ону кытта эдэр ыччаты үөрэнээччилэри тардар сыллаах араас айар конкурстар ааҕыылар тэриллэллэр Саҥа хоһооннор олохтоох маҕаны сонуннар хаһыакка тиһиллэн иһиллэр. Ону таһынан нэһилиэк, улуус, республика тэрийэр ыытар тэрээһиннэригэр, ааптарскай ааҕыыларга, суруйууларга көхтөөхтүк кыттабыт. Олохтоох ааптардары сырдатар Орто Суркут биһиэхэ диэн бастакы кинигэ икки тыһыынча аҕыс сыллаахха күн сирин көрбүтэ. Манна нэһилиэк автордара төрөөбүт дойдуларын хоһуйар айымньылара киирбиттэрэ. Икки Икки тыһыынча Икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха устар ууну сомоҕолуур уран тыл алыбар ылларбыт күндү дьоммут ааттарын, айымньыларын үйэтитэр нэһилиэкпит төрүттэммитэ сүүс сүүрбэ биэс сылын көрсө кэскиллээҕи кэпсээри, кэрэ тылы этээри хомуурунньук тахсыбыта.
Эппит сүүс сөбө биэс сылыгар аналлаах мероприятиелар тэрээһиннэр тэрчилэринэн нэһилиэкпитигэр кинигэ суруйуута саҕаламмыта. Ол курдук нэһилиэкпит библиотекатын библиотекара Марфа Николаевна Текянова уонна олохтоох дьаһалта бииргэ үлэлэһэн кэскиллээҕи кэскиллээҕи кэмсээри кэрэ тылы этээри диэн үчүгэйкээн бу нэһилиэк айар талааннаах дьоннорун туһунан кинигэ сүрэхтэммитэ. Бу кинигэҕэ киирбит талааннаах хоһоонньуттарбыт, ырыайааччыларбыт, оһуокуччуттарбыт, олоҥхоһуттарбыт сурукка түспүт айымньылара кэлэр кэнчээри ыччаппытыгар ананар. Кинилэр суруйбут айымньылара, ситиспит ситиһиилэрэ кэлэр көлүөнэҕэ бэлэх буолуо диэн эрэнэбит.
Нэһилиэкпит айар куттаах дьонун төрөөбүт түөлбэтигэр таптала, ахтылҕана, сырдыктан сырдык санаа буолан, хомоҕой хоһооҥҥо холбоннун, ыраас, ылбаҕай ырыа буолан, ыраахха ыырданнын, кэрэкэ сэһэн буолан, кэпсэлгэ киирдин, үһүйээн буолан, уһун үөлэннин.